Kĩgeithio nĩ ihũrũra rĩa kĩmerera. Kĩgeithio ũkũragĩra mĩtitũ-inĩ, ithaka-inĩ, ona gũkũ mĩciĩ-inĩ nĩ ũkũwona ngiri-inĩ citũ. Na harĩa wakũrĩra nĩ ũkuona mĩmera ta rwegethia na karera. Kĩgeithio ndũkoragwo na mĩrũri. ĩrĩa mĩmera ĩno ya ihũrũra ĩhũthagĩra kwĩnyitĩrĩra, guo ũhũthagĩra mũkori waguo gwĩkũnjania na mũtĩ ũrorete igũrũ. Mũgĩkũyũ nĩ aheire mũmera ũyũ rĩtwa rĩngĩ akĩwĩta ihũrũra rĩa nyakegeithio. Na gĩthũngũ tũwĩtaga soy bean no ti soya bean. Wakinya kũrĩa igũrũ, nĩ ũrutaga kĩro na njĩra nene mũno, kĩrĩa gĩkenagĩrwo mũno nĩ njũkĩ, iria ũgũciona cioka hau kũhũnga irũa, na ũgateithia mũmera ũyũ gũtukania mbegũ. Thutha nĩũgũgĩkĩona wakĩruta mbegũ iria cihana o mboco, tondũ mũmera ũyũ na mboco na njahĩ na minji nĩ cia mĩthemba ĩyo ĩrĩa twĩtaga na gĩthũngũ legumes. Mbegũ cia mũmera ũyũ ci njũa cia kiumĩra nĩ cicokaga cikoma na thĩiniĩ nĩ cikoragwo na tũbegũ tũingĩ mũno tũrĩa tũmwe tũkuagwo nĩ nyoni. na tũrĩa tũngĩ tũkagwa hau thĩ, koguo mũmera ũyũ ũgathiĩ na mbere na gũtherema. Tũbegũ twa kĩgeithio ona twĩ tũnini ũguo nĩ tũthiaga handũ haraya ma. Na mũmera ũyũ ũgathiĩ o na mbere na gũtherema, na no ũiyũre o na mũgũnda waku, na ithaka-inĩ, na mĩtitũ-inĩ. Athuthuria maratwĩra atĩ, mũmera ũyũ nĩ ũhũthagĩrwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena ruo rwa irũngo, nĩcio twĩtaga joints, cigateithia mũndũ ũrenda kũninanina. ũritũ mwĩrĩ-inĩ, nĩ ũhũthagĩrwo gũteithia mũndũ gũthambia higo, na andũ arĩa makĩrĩ na mĩnoga ya meciria, anxiety, depression. No kĩhũthagĩrwo. Nĩ mwega mũno hĩndĩ ĩrĩa wĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ. Nĩ ũgiragia tĩri kũmagara hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa inene. Na nĩ irio njega mũno cia mbũri na ng'ombe. Kĩgeithio nĩ tuonaga gĩngĩkomera mũtĩ ĩrĩa tũhandaga mĩgũnda-inĩ ya matunda. Mũtĩ ũcio nĩ ũhotomaga na njĩra nene mũno, na mũrĩmi no akĩragwo atĩ akaũruta akaũeheria biũ nĩguo mũtĩ ũcio wake ũthereme, tondũ waga gwĩka ũguo, rĩu mũtĩ ũcio ndũrĩ kĩndũ ũngĩruta, ndũngĩruta matunda. Na wanjagia kũũma kuuma na igũrũ. Kĩgeithio nĩ gĩtumaga ndũgũ na mĩtĩ ngũrani, na ta rĩu haha nĩ tũrakĩona ona mũharangware, guo nĩ ũregete kũhombanĩrio nĩ kĩgeithio, no mũtĩ ũrĩa ũkuĩte kĩgeithio wa ngario ũhihinyĩtwo mũno. Kĩgeithio nĩ gĩtumaga ndũgũ ona marigũ. Na mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩ, ta haha nĩ tũrona ũtumĩte ndũgũ nene mũno, na mũtĩ wĩtagwo mũũ. Na rũgano rũgũgĩkorwo rũrĩa tuona, ũkwambata, wakinya o harĩa gacumbĩrĩ, ũkomere mũtĩ ũyũ, guo ũthereme, no mũtĩ wa mũũ, naguo wanjie kũhotoma. Nĩendaga ona mũrĩmi angĩkorwo mĩtĩ yake nĩrekwo gĩthemba kĩu nĩ kĩgeithio. Mũrĩmi akamunya kĩgeithio akeheria tondũ arega gwĩka ũguo rĩu mĩtĩ yake ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩrwo na njĩra ĩrĩa ĩtarĩ njega nĩ kĩgeithio. Na ũguo tiguo gũkĩagĩrĩire. Kĩgeithio nĩ mũmera ũhotaga gwĩtiria morũrũ ma riũa inene. Na rĩrĩa riũa ona rĩarĩte mũno mũrĩmi nĩ atuagĩra mũmera ũyũ mbũri ciake. Tũngĩrora mathangũ ma kĩgeithio. Nĩũkuona ma nĩmathecagwo nĩ igunyũ, na ũkamuramurwo na njĩra nene, na athuthuria maratwĩra ũngĩona ndeto ĩno, nĩ kuga mũmera ũyũ ndũkoragwo na thumu. Na nĩkĩo tũrerwo kũndũ kũmwe mũmera ũyũ nĩũrĩagwo. Kĩgeithio Ũngĩrora kuma haha mũri-inĩ gũthiĩ na mũtambũrũko ũcio wothe, nĩ mũmera ũraihaga na ũgathiĩ ona mbere na kũraiha, na tũtikĩũĩ ũthiaga nginya kũ, tondũ ũngĩrora mũtambũrũko waguo nĩ mũmera ũgĩkoragwo wĩ mũraihu mũno. Mĩmera ĩno nĩ ya bata na nĩ kwenda ĩgitĩrwo nĩguo tũtũranie nayo.